مزیدار نیو ولاگ اسٹارٹ کریندے ہیں جڑے رہے ساری ویڈیو نال نویں نویں اپڈیٹ مزیدار ویڈیو تاکوں ڈیندے رہسوں امید کریندے ہیں تساں سب ٹھیک ٹھاک خیریت نال ہوسو۔ ویور اے ڈیکھو ماشاء اللہ گھر اچ اساں وی آئی پی سوہنے سوہنے پودے رکھے ہوئن پیارے پیارے اے ڈیدے پے وینا تساں وی آئی پی پیاری جی کھجی اے اے ہیسیں بریک پنے آلی کھجی کو آکھا ویندے بریک پتے آلی کھجی۔ اے بڑی پیاری وی آئی پی خوبصورت کھجی ہے تے اوندے نال ماشاءاللہ اے پودا ہے اے بڑا پیارا پودا ہے اے پتہ نہیں کیڑی شے دا پودا ہے لیکن ہے خوبصورت اے دیکھو سار بھی وار انہیں شاخاں نکلی ہوئی ہیں ماشاءاللہ بریک بریک شاخاں کڈی کھڑے تے امید ہے کہ لگن لگدا پہ پودا نواں تیار تھیندا پہ نال ہی والو ماشاءاللہ اے اوندے نال چھوٹا جہا پودا ہے سیں

اے جیڑھا پودا اتے ویندا پئے نا اے کالیاں مرچیاں دا پودا ہے۔ اینکوں آدھن کالیاں مرچیاں دا پودا۔ ایندا تے مرچیاں لگیاں تاں کینی حالی تکر لیکن چلو اللہ خیر کریسی لگ بوسن۔ سک سک ویندے پودے نا اکثر کیونکہ ایناں دی موسم چلیے ویندی ول آ ویندی ہے ول سک ویندی ول چلیے ویندی ول آ ویندی ہے۔ اس گل سک دے رہندن ساوے تھیندے رہندن۔ پر لے پودا ماشاءاللہ پیارے تے ہے پودا بریک پتے علی کھجی۔ اے بڑی پیاری کھجی ہے۔ اے کھنڈ ونجے تاں بہوں زیادہ کھنڈ ویندی بلکہ اساں کلوز کر کے بدھ کے رکھا ہوئے بلکہ زیادہ تر کھنڈ دی نہیں ایں گل ہوئے صحیح رہ ویندی ہے ایک جا ماشاءاللہ بدل بھنے ہوئے ہیں بارش ہی ہے لگ دے امید ہے کہ آندھی پائی ہے چھوڑی تھوڑی کڑیاں لتھیاں ہوئی ہیں بدل بہوں زیادہ روج تے بدل بھنے ہوئے دن بہوں تے دیکھو شاید بارش آئی ونجے لیکن حالی تکر تاں کینی آندے پئے ہیں لیکن امید ہے آسی بارش جڑے طریقے ویدر بنا کھڑے نا بدلاں دا بہت زیادہ بدلاں دا ویدر بنا ہے بہت پیارا بادل ہے فل ویدر بنایا ہے بارش دا موسم فل بارش دا موسم ہے کہیں ٹائم بھی بارش آ سکتی ہے اے اے پودا ہے ویسے ویور دیکھو اے وی وی آئی پی پودا ہے ہینڈسم پودا ہے ان دا نام ہے سی فور یو پودا اے جناب اعلی اے وی ماشاءاللہ اچھا پیارا پودا ہے پھل ہیک بڑے پیارے پیارے پھل لگدے ہیں فار یو ایندا ناں ہے پودے دا ناں کنڈے وی ہوندے نیں پودے دے بعض اوقات نا اے ڈیدھے پے وے نا کنڈے وی کو لگے ہوئے ہیں بٹ اے اے کنڈے ہیں لیکن پودا بڑا پیارا ہے تے اللہ پاک دی رحمت وی تھیندی پی ریم جھیم وی لگ چکی ہے ماشاءاللہ موسم بڑا تے اے ماشاءاللہ ڈیکھو اے چنبیلی دا پھول ہے ای کو چنبیلی دے پھول لگے ہیں ماشاءاللہ دیکھو کتنا پیارا پھول لگا ہے چھوٹا جا پھول ہے تے لیکن لگا کھڑا ہے بہت پیارا پھول ہے تے نال ہی دے اساں وچ چوڑے پتے والی کھجی لائی ہوئی ہے نال ہی چوڑے پتے والی کھجی لگی کھڑی ہے چنبیلی دا بوٹا ماشاءاللہ وی آئی پی خوبصورت تھیا کھڑے اتے وی پھول لگے کھڑے چنبیلی دے کیونکہ اے بڑا پیارا شوق ہے ماشاءاللہ وی آئی پی سونا سونا اے چنبیلی دا پھول لگا کھڑے ایندے دے وی پھول لگدے پین امید ہے کہ بے وی ڈھیر سارے لگدے اصل وقت ختم تھی ونے لگ کے نہ سین تے وی ورے وی شوق پیارا ہے کیونکہ گھارے لگے پودے نہ سونے لگدے ماشاءاللہ بہت سونے لگدے اوندے نال ہک پودے بئے وی ہن۔ نال آلے پودے وی بڑے پیارے پیارے ہن لیکن انہاں دا ناں تاں نئیں پتہ لیکن ہن پیارے پیارے پودے۔ اے اے دیکھو۔ اے بڑا پیارا پودا ہے۔ کتنی خوبصورتی گرینری ہے ایندی۔ وی آئی پی خوبصورتی گرینری ہے۔ اے بیک گراؤنڈ دا نہ شور شرابہ ایویں آندا رہ ویندے وی رہ کم ساں آندا۔ چلو کوئی گال نئیں۔ مجبوری ہے برداشت کرنا پوندا ہے۔ کریسوں۔ اے ماشاء اللہ بڑے پیارے پیارے پودے ہن فل گرینری تھی گئی ہے کیونکہ اتے ماشاء اللہ بارش پوندی کھڑی بارش آ گئی ہے نا تے اے جڑا ماشاء اللہ پودا ہے نا نال دا اے پتہ نہیں کو کیا فیکس آدھے کیا پودے دا نا ہے اے پودا بڑا پیارا ہے وی آئی پی پیارا پودا ہے کمال دا لیول دا میں آدھاں کہ گھر اچ پایا ہوئے سبزہ ہوئے لگا ہوئے گھر اچ لیول دا ماں پیارا لگ دے سونا لگ دے گھملے تلے لگے ہوئے اتو بارش پوندی پئی ریم جھم لگی کھڑی ہے پیارے پیارے پودے لگ دے پین خوبصورت گھر دی خوبصورتی لک ودھ ویندے پودے سابے ہوئے نا گھر اچ لک ودھ ویندے اے ݙیکھو ماشاءاللہ لک دے وچ اضافہ تھی ویندے خوبصورتی اچ اضافہ تھی ویندے بریک پترے آلی کھجی وی نال لگی ہوئی ہے ول نال اتے ماشاءاللہ کالیاں مرچیاں دا بوٹا وی ہے کیا بات ہے ویور دیکھو کالیاں مرچیاں دا بوٹا ایو سما ساکو ڈسا ہے کہیں سائیڈ تے لگا ہویا ہوے جے تساں گھارے لایا ہویا ہوے کالیاں مرچیاں سارا نظام لگدے کالیاں مرچیاں دا بوٹا گھارے لگا ہویا ہوے خوبصورتی ہوے سبزہ ہوے تے تلے ڈیکھو ماشاءاللہ اے دیدے پے وے نا رم جھم پوندی پئی ہے بارش آندی پئی ہے کیونکہ رم جھم لگ گئی ہو تو ماشاءاللہ بڑا پیارا موسم تھوڑی دیر پہلے اساں آدھے پے اسے کہ رم جھم پون والی بارش پون پے ہی گئی آخر کار چلو اللہ پاک دی رحمت ہے